Egũthakaga haha ĩ, ndĩrona ena bunjo ndiramenya nĩ ya kĩ. Ndakamake. Hmm? Ndakinya, daddy mambo. Nimekuja. Naye naye ka- kaburana gaka kaĩ ũtamũcenjagia. Nĩ ndĩmũcenjagia, nyendete burana ĩyo tondũ niĩ ĩrĩ ũrugarĩ. Na kũringana na ũrĩa mwĩrĩ wake ũmũthukagia rĩ, burana ĩyo ndĩmĩendete nĩ ũndũ wa ũrugarĩ. Nĩkĩo wona ngĩmwĩkĩra kaingĩ na kaingĩ. Babe. Nĩkĩ? Niĩ nĩ njethete na ngageria ũrĩa ingĩhota. Gwĩka atĩa? Nginya nĩ njaririe na mami. Akwĩra atĩa? Na arata na kĩ na kĩ na kĩ. Mhm. Wĩra nĩ ũthũkĩte rĩu biũ. Gũtirĩ kũroka ũndũ? Rĩu rĩ, ona nĩ mũrĩte ona kĩ? Githĩ ndikwĩrire ndauma nĩ ngũka na mbia? Ona ngwĩciria rĩu wakĩria hau, ngwendaga kũrugĩra mwana ũcũrũ no ngwendaga gũthiĩ kũmũkombera mũtu harĩa nduka-inĩ Rĩu tũgũkomba nginya rĩ babe? Tũgũkomba nginya rĩ? Wĩra ũkĩagire, ũgĩthũkire. gũtirĩ ũndũ ũrĩa ũroka ona atĩa Ndĩreciria ũndũ ũmwe babe. Nĩ atĩa ũguo ũreciria? Mwana ũyũ wakwa ndagũteceka rĩngĩ. Ona niĩ noguo ndĩreciria ũhoro wa gũteca mwana ũyũ no rĩu nĩndĩrarigwo nĩ atĩa tũngĩka tondũ ona niĩ nĩnginyĩte mũico. Daddy, mũgũthiĩ gĩcagi? tũrĩ ithuothe ngwamba kũmũtwara inyuĩ tũgaikara gĩcagi twĩ wika nona mwana ũyũ kuo twendanĩte mhm. mwambe mũthiĩ mwambe mũthiĩ babe Please ndagũthaitha mwambe mũthiĩ. Nĩwona mwathiĩ niĩ ndĩbanga bange. Tondũ thaa ici ndĩreciria ũhoro wa nyũmba, kĩrĩa mũkũrĩa, mwana, ndĩna maũndũ maingĩ marangia kĩongo please. Na no gũgũthaitha, mawĩra, wĩra ndũroneka. Na ona wĩra woneka rĩ, iria cironeka no cia kũrĩa tu. Please. Atĩrĩrĩ ngwĩre, gũthiĩ gĩcagi tikuo solution. Tondũ ona ndathiĩ gĩcagi mwana ũyũ nĩ arĩrĩaga, nĩ arĩnyuaga. Ũguo ũreciria gũthiĩ kũgĩa Ũkirĩ na mami, please. Ũkirĩ na mami. Niĩ ndingĩthiĩ gĩcagi, niĩ ndingĩthiĩ. Atakĩrĩ mamu wanyu wahikirie? Akĩrĩ we wahikirie? Niĩ ndingĩthiĩ gĩcagi. Nĩ kaba thiĩ ngahũrĩre atumia nguo na gũkũ, no niĩ ndigũthiĩ gĩcagi. Babe, niĩ gĩcagi niĩ ndigũthiĩ kĩhiko nĩ kũiguithania niko na stress please wathiĩ kwĩ mami rĩ nĩ mũrĩrĩaga na mũkanyua kamũira ndĩbange please ndagũthaitha please nĩwona stress icio wĩ nacio ona niĩ ndĩ nacio no ũndũ itangĩka niĩ ndingĩthiĩ gĩcagi niĩ ngũikara gũkũ ha- hakuhĩ nawe kĩrĩa wona ona wona ciringi nĩyo tũrĩrĩaga no niĩ gũthiĩ gĩcagi

Thiĩ basi ũtũtige na kana okorwo ti ũguo niĩ onokorwo nĩ nyũmba ndĩandĩkagwo ya mũndũ ngaruta wĩra onokorwo nĩ wa gũthambia indo no niĩ gĩcagi ndigũthiĩ Sawa gĩthiĩ. Ndigana mwana. Daddy, twende twende. Twende daddy. reke ndĩmũrugĩre ũcũrũ ngũtige nake thiĩ ngacarie wĩra Sawa. Hĩrĩ wambo. Ici nguo cia mathugumo nĩ igũthera ma. Nĩguo ndĩrarigwo na tũmaĩ tũtũ ũrahũra natuo rĩ. Ũraiga ũhoro wa tũmaĩ. Ũguo tũigana. Rĩu tiga tũmaĩ. Mhm. Ndĩratahĩte maĩ na gũkũ ũguo ĩ. Mm. Anga kwarĩ iyo. Ũnjĩre kana maĩ maya nĩ megũtheria mathugumo. Na nĩguo gũkũ mũkai maĩ matirenda gũtũhe kana nĩkĩ marenda na ithuĩ. Atĩ gũtũhe. Mm. Kuma rĩrĩa ndaingĩrire gũkũ njĩragwo ũhoro wa maĩ, nderirwo ũhoro wa maĩ. Mm. Ngĩrwo ũhoro wa gũthimindwo gũkũ.

ndũrandaha maĩ na nja ĩno nĩ nĩ gũkũ thĩ nderirwo nĩ gũgũthimindwo gũtirĩ gwathimindwo ona nĩ ndigagwo nĩ atĩa mathugumo mamwe ũyũ rĩ matingĩtherio matangĩgĩthera ma- maĩ ya ici tangĩgĩthera ici tarora tũkwenda tũmarĩrio nao nĩ makĩte mũno rĩu rĩ ũkwenda tũmeke atĩa andũ aya rĩ nĩ mekwenda meciririe ũhoro wao tondũ ũrĩhaga mbia na ndũrona kĩrĩa kĩra

tũtingĩmenya niĩ no njũrie ũhoro wa nyũmba yakwa niĩ ndingĩmenya ũhoro wa nyũmba ndamwĩra yenu. okorwo nĩ mũrenda gũikara na thayũ gũkũ inegene rĩu mũcokete gũkorwo narĩo ũtukũ mũtige nĩ mwaigua na rĩu rĩ Kwaga ũngĩoria ũguo. arĩa mena iratũ kũrĩa kwaga ũguo ngwaria na gĩceha mũrute gũkũ inyuothe gũtingĩaga tũrute? akombori angĩ atũrute mbia cianyu mũtigecirie nĩcio cina bata gũkũ gũtirĩ hĩndĩ angĩtũruta ithuothe ona gĩcego ũcio nĩtũkwenda kũmuona tondũ ona gũkũ nĩaugĩte nĩagũthiminda ĩni na maĩ ona tũtirona mũtigĩetha kũrĩa gũthiminda mũthamĩre ona tirona ũguo tũkũmuona tũgũkĩmuona tũkĩmwĩre ũrĩa tũrenda ona ithuĩ niĩ mũhe thayũ ndingĩaga gũkoma nĩ ũndũ nawe tũgĩkũheaga thayũ rĩ na inyuĩ mũtwĩkĩre ũrĩa tũrenda nĩwamenya ona deal now atĩ Ona ni ngirihaga mbeca ciakwa, kiri mbeca ciakwa ona ni ndira- rĩu rĩ ndiramunengera. niĩ ndũmĩrĩri yakwa yume ĩyo okorwo nĩ mwendenda gũikara na thayũ inegene rĩu rĩa ũtukũ ndikũrĩenda nĩ mũigua Okay, ona yo Nĩ kiuga mũigua. inegene. ona ũkĩaragia ũhoro ũcio madamu rĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ ũmenye nĩkũ kũrauma inegene cia mũthĩ nĩ ũrĩkũ mwĩ mũcenei na haranio Atĩ mũcene. atekũgaga atĩa nĩgathiĩ katĩ tũraga gũkũ tũtarĩ haga atĩrĩrĩ tondũ nĩguo ndĩroria by the way ona nĩ woka ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rora kau gatikorage thimũ atĩrĩrĩ ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ we ũgĩthema nĩ wĩrĩtwo ũhoro wa maĩ mburoti ĩno nĩ ndirĩ nderwo tareke thiĩ harania na mũcene ndingĩhota nako gaka nĩ kao Kaĩ tũrandiru na gũkũ. nĩ mburoti ĩno rĩ ĩngenagia mũno Ngoragwo andũ a ũmwe Arabu wa rĩ, kĩongo. harĩa hang'ora wanjĩraga rĩ nĩ kwa kamũ wa njonji ndageririe gwetha wĩra gũkĩrema Akĩna rori. rori mehetirie Ai. ngai No nĩ rĩrĩ, gũthiaga atĩrĩrĩ brother, kwĩ andũ makwendagĩra ũru, ndũgathiĩ na mbere mũtũrĩre-inĩ waku. No ndũkanamake tondũ Ngai e nawe. Rĩu rĩ, gũkũ nyina atambĩ, ũyũ mũtumia niĩ angenagia. Nĩ drama and a half. Nĩwaigua ũrĩa arĩire makanga? We, atĩ? Arĩire makanga atĩrĩrĩ, makanga amũikĩtie. Ba- Ũyũ- o ũyũ ũmwe wa gwitũ ĩĩ waitũ Mm. atĩ gũtirĩ difference ya maganga Mm. na ngui na nũgũ makanga ngui na nũgũ nĩkĩ Atĩ nĩ ũndũ wa mũkũgĩre na gũciũka ta nũgũ we nĩkĩ kĩu na gĩceya

Eh, ahana rĩrĩ ahana kĩmũndũ gĩkĩ gĩa gũkũ gĩtagwo gĩceha rĩu kwanza nä kä ama makiaä we kä må ndå gä kä makoo na rå rä ra gĩtuokaga mũhiki mũhiki mũhiki meni maragaraini rä u ndirarä gå må ndå he kagä å kå ndaigua kanå ngä tie njui kanå ä rä two karĩkũ rĩu niĩ ndigĩtindaga gũkũ na tũtiaragia Ũrĩa mũno na wĩra. mama Eh, ngwĩciria harĩ kamũgũ kangĩ karamahanda gũkũ rĩu ndiramenya gĩcega kana akete nĩ rari rori kana nĩ nako kaĩ mũndũ ũcio me- mo- kaĩ me- metainwo na na mũ- na mũkũrũ ũyũ na mũthee Ah, ũrĩa niĩ njũĩ kana kũigua rĩ ndendaga kahiki kau karandedi o ũrĩa wendaga karĩkũ we icio kimi

mũndũ ndakanakwĩre niĩ gwakwa-rĩ gĩcaha ndandĩhagĩra rando ndandĩhagĩra Hmm. gũtirĩ mũndũ ũndĩhagĩra Nĩ tũrerĩra. gwakwa Na niĩ ti nĩ ndĩrerĩra. nĩwanyita Rĩu gĩcaya tĩ ũndũ tũngiumania nake kũ rĩu. in fact Nĩ wona onye- kuma onye- kanyũmba kau ũmũthĩ gake nĩ arĩha kweli. ararĩhĩra ũ Kanini. ararĩha ũ Kau no ndĩ- ararĩha ũ Kau no na ndĩhĩre gĩcahanda nĩ ta gũtahwo atahirwo ahikire kau no ndĩhire matatũ mweri. kahana koro ona ndarĩ hakiri ma ngai yani mũndũ rũme ũkuĩtwo hakiri atĩ tondũ nĩ landlord a- aumĩte gĩcagi ona ndaninĩte mĩeri ĩtatũ Aya.

tũtakĩrĩ handũ na nĩ ũĩ ngamũhatĩra ngamũthambĩria na harĩa thutha harĩa thutha Ĩ, tũtirĩ handũ na- nganeana nganeana gĩko gĩgathiĩ na gakĩ ũgatwarĩra kĩgwa Arabu. ndĩ sawa sawa kwa narĩa no na ngamathĩ mũtigĩtwaranaga nake ũru amkũrũra na thĩna Rĩu amũthee Ũria kĩũria. Karĩ njuire ndoka kũnjugũrio. Aca no kwaria to to ndeto tũraria Oh. cia athuri. Oh. Atũkora tu ah, please. Rĩu rĩ, Eh. rĩu mathĩ ũyũ rĩ, Mm. nĩ tũrenda kaũndũ kĩama kĩa mburoti. No kũhanĩke? Tũkirama.

rĩu nginya mbĩa rĩ ithuĩ tũigũrĩre iũ nona icio neo expenses na tũtingĩenda gũthama nditũkiugaga mũthame rĩu ndĩmũgũre ngera ya mbĩa ndĩmũrehe o mũndũ nyũmba ĩĩ warĩtie ona ta marĩ agĩtĩkia kũnengera mbia ndĩmũgĩrĩre ndawa ya mbĩa Aca. aria na mũkũrũ nĩ we njora nĩ mũiguaine ũĩ- nĩ ũmũĩ wega wathiĩ kũrĩa mũthiaga rĩ ngũrie rĩ

Arĩ Wa family kwĩra. atĩa? Kĩrĩ mũthea kĩhana ta mũthea wakwa yani nĩ ta ma yanko nĩ ta kana nĩ nĩ gĩkũyũ nĩ kĩritũ nĩ ta kana kana nĩ nĩ nĩ ũrona atĩa nĩ ndingĩ ma yanko tondũ wa rĩrĩ ndũngĩ control indo cia mũndũ wa nacha ũguo Ũnanjĩka? Ma hau naho Ĩĩ, tondũ Hau naho. ũrenda ũikaire gũkũ in fact rĩrĩ ona ndĩrenda gakamweke nona ũrĩa mũtũrĩre wĩ mũritũ Mm. wĩ mũritũ rĩ ona mũtumia wakwa nĩ ndendaga agũteithagia kũhata gũkũ nja nĩ ũranyita

No anga nĩ mekumĩte kĩroko no anga megũcoka hwainĩ. Oo. Ĩĩ. Eh, ah, eh, gũkũ ndona mũkoragwo mũrĩ andũ atheru. Ah, gũkũ gũthera rĩ. Eh. Nĩ nyendete gũthera. Andũ a gũkũ me ngoro njega, nĩ andũ atheru. Mm. Ah, niĩ ona ndakiona ndoka gũkũ ndona ta ndĩ na gĩko. Aca. Ĩĩ. Ndauge ũguo. Nĩ ũguo mũno. Wĩ mũtheru ndũrĩ na gĩko aca. Ĩĩ. Ĩĩ, wĩ sawa. Ĩĩ, nĩ nyendete gũthera. Okay. Amenya kwĩrirwo mũndũ wĩ ngoro theru na mũndũ mũtheru akuhanĩrĩrie na Ngai. Ah. Ĩni. ndaigua ndamenya ũguo ũmũthĩ ndakena Ah, Eh, hii we anga nĩ wagethera makĩria kĩrĩ mũtheru biũ aca ũguo noguo theraga Hii, we ona ndwagĩrĩire na gwĩthamba ndikĩrĩkĩtie gũkũ no na no ndĩrĩgĩthambathambia gũkũ na hata hate Ha, wĩra ũcio wothe Eh, ndirĩkĩtie ndũkoragwo na mũndũ ũngĩgũteithia mawĩra maya ma Aca nĩmo niĩ ndĩrutagĩra macio mothe. Ĩhĩ, na wagĩrĩirwo gũkorwo na mũndũ we ũgĩthambia gũkũ nja nake agathambia thĩiniĩ. Eh, Kũu nĩ ngũrĩkĩtie. Ona ndona nĩkĩo ndĩrarĩkĩrĩria na gũkũ guo nja. Ĩhĩ, Ĩ, we sawa. we ũkĩhũra nguo nake agakũrugĩra. Ai, kũruga no ndĩruga. Ndarĩkia ũguo haha-rĩ, Mm. na niĩ nyingĩre kũu nge- ngaruga. Aha. Mm. Hihi ona ũhana kũruga irio njega mũno. wĩ mũrugi wĩ gatũ we tiga kũhenia rĩu hau ndingĩkiuga ndingiuga tondũ Eh, no nĩ njũĩ kũruga kuo no nĩ ndugaga nĩ ndugaga kũruga rĩ eh, nĩ ndugaga o biũ eh, gũkũ gũkũ kwanyu nĩ kwega we okay ai nĩ ũrĩa gĩcera rĩu kũrĩa woka hwaĩ-inĩ rĩ Eh. nĩ ũkũmakora Ha.

Eh, na rũĩ rũtiendaga we ndũkahane mũndũ ũyũ wa gũkũ kĩambu auge atĩ mathengie rũĩ aca nĩ ũkarehe rũĩ hakuhĩ nawe ũgakĩnyua tũmaĩ We nawe mũndũ bane wĩ bane biũ. reke ũnengere namba yaku nĩguo ngũhũrĩre ũnjĩre nĩ moka Namba. ĩĩ ũngĩanengera kanamba gaku ĩ eh, moka ngũhũrĩre ũnjĩre nĩ moka

Ika kwĩ mbara. Nĩ wahũra ta kwĩna mbara. Hĩ, nĩ inyuĩ. Ĩĩ nĩ twoka. Ugai mĩrembo. Eh, thĩna wa maĩ. Maĩ? Hakwa niĩ thĩna wa maĩ. Aha. Na ũ- aha, Eh, we. ũyũ- Ũyũ nĩ sister ya mũ- nĩ sister ya mũthuri wakwa. Mhm. We Na nawe. nĩ njũkĩte nĩ ũndũ wa gũkũ ndirona ũndũ wĩkĩte. We nawe. Wĩte nĩ ũgoka gũgwĩka atĩ.

Katambe gakwa. Wewe no mũndũ ũka makana nĩ mũndũ ũraya ngona ta ya ngũkũ. Nĩkĩ? Wa maitho mahana ta wĩki gĩcicio ta ngirathi. Ah, Ta maitho ma Volvo. ai. Ona angĩ matawa ma Volvo makoma mahana ya. Kodi nĩngwĩrĩte na nĩnyendaga kũmenya ũndũ ũmwe wĩcira sani ũkĩrora ũguo rĩ wamba gũka wonete atĩa we ũkĩndora ũguo rĩ nĩ ũroraga mũndũ ũkaringithania ũndũ nĩ ũronaga atĩa njiguaga gĩthinya waku nĩmenyaga we handũ haha ti horu na nĩ twendaine Ĩni, no ndũĩ na

Ona love. Mm. ndari ndigikure ndagikuhota gukurira kiu kanyumba kau thikwendete ekurira ndiki ndiakwenda ndikwendete ndi ndosetwa handu Oh. Ni hakwa ri. Ni hakwa ni ni nkwendete. Na no he no yo ono ukiendaga mundu. Twakaga nganja ya kaundu. nĩguo ah, nĩguo nguga tondũ nona rĩu ndĩ haha mũciĩ ngĩonaga ta he mũirĩtu ũkaga gũkũ Ũrĩkũ? ũrĩa mũirũ Ah, ũrĩa mũirũ ĩĩ. Oh, itambi andå kä rä ona angä gä å ka ndå ngä å kä omå that's my cousin kazi nĩ ũkaga o mũthenya å cio nä cousin yakwa

No na hope ndikuheni uraheni. Ndirakuhenia ma. Okay. Nĩ kazi ni yakwa ma. Sawa. Nĩguo, ithe nĩ wona oka rĩmwe nginya ngamũtiga ngari tondũ rĩu tũtirĩ na story nyingĩ. Oke haha hingũre TV one movie. No ya arũme arũme mũkoragwo mwĩ fan. Nĩ ũndũ atiri. Rĩu no ndehe mũndũ biũ biũ na ndĩramenya wĩ haha. Eh, nyora mũthakaga ona me nyũmba. Aca, ũyĩ. Eh. Ah, ikabimbi nĩ kĩĩ? Eh, sawa rĩu tũtige ndeto nyingĩ reke birivu ũguo ũranjĩra nĩguo Mm, nĩ wendo ũtarĩ na trust ndĩra gũgũtwara kũndũ gwote riũa kũrĩ riũa kũ magandi Ah, ndĩragĩkaĩra ndĩragũthiĩ na ndĩratũthiĩ nawe thikũ ta igĩrĩ ũguo tũcoke ndikamũkurunia kare njame we no thiĩ gũthiĩ nakuo ndingĩthiĩ tondũ wa rĩrĩ we mathĩ nĩ nake wandingĩnda thaa ici amenye ndĩ gũkũ tondũ wĩ mũndũ mũgima no ndĩ mũndũ mũgima nĩ no nginya respect ya mũciari we Vicky Ĩni. we we ta thaa ici ona ndingĩenda acoke aigue ndĩ gũkũ atĩrĩrĩ

aca abu nona ta thaa ici ndingĩmũtiga ũguo rĩu baby rĩ mm. niĩ ndĩraigua ũguo inekinya rĩu baby nĩkĩ inekinya cati ũrĩa ũrekĩra ĩ tareke ngũthondeke nĩgetha ũkĩmana kũ bara ndigathiĩ ngĩcambagio baby kana nĩ jogging ya 5 mhm. I'm feeling not good ndĩraigua kĩũndũ kĩũru no ũgĩkipĩte fit kuma wanjia jogging

rĩu rĩ tũkũmenya tũgũbanga ngũkũhũrĩra gĩceha tira ũru ndĩ na haha gĩceha tira ũru my brother yes no mũhurũkĩte ĩtũhũrĩ haraka my susan kĩo mothe mũtakĩrĩ wĩra nĩ tũhingire Oh. Mwe tũhingaga tene nĩ ũndũ namenya nĩ mũthenya ũrĩkũ. Ah, okay. Eh. Na nyie ngũkĩta yathi na akĩrũ. Eh. Na kora matirĩ kuo. Eh, matirĩ kuo kwa kahinda kidogo eh. Eh, nĩ tũtingĩkĩenda kĩrĩa. Ah. Eh. Okay. Yes. Eh, na ũranjĩte arĩ ndũrĩ wĩra. Ni mamu wĩra mathaa manini. Eh. Eh. Oh, ah, mm. sawa sawa. Ndio na ngwenda tukie tumtungi tu tumai. Eh. Tuli makoe tumena gathira kidogo.

mũirĩtu ũyũ wa gũkũ okay nĩ ũnyonaga agĩũka gũkũ hĩndĩ kaingĩ ĩrĩa githĩ ndongorire haha ũguo ngĩthamba thambia gũkũ Ĩĩ, ona ah. ndakwĩraga nĩ maracoka kumbe ona mathiĩte na gũkũ ũguo moya gũcera no ndiakĩmenyaga Ĩĩ. Ah, ndakena tondũ wa ndeka wega ona ndire makorwo makĩrĩ o gĩcagi okay ndakiuga ngĩrore njira in fact ngũkĩte nĩ ũndũ waku okay Ah, Nĩ kega nĩ gũcera. Ah, ndũkona atĩ ingĩũkaga gũkũ tangoragwo na ũũru mũirĩtu ũyũ wa gũkũ rĩ arĩ mũirĩtu wakwa wa wĩra Okay. no nĩ aroria nĩ ngoragwo na tũhandi we na haha gĩthũrai Oh, ĩĩ rĩu ndakiuga nyambe njũke ndore nĩkĩ ara kũmũbuta kana ũroka kũmũrora nĩ ũndũ wake? niĩ ndibutaga mũndũ wĩra Mm. mũndũ angĩnjĩkĩra wĩra mwega rĩ Mm. ndingĩtigĩra kũmũthĩria na akĩmenya mũtũrĩre nĩ waritũhire nĩguo Eh, okay eh, ni ĩna na ndirĩ na thĩna Ah. no njikarĩtie gũkũ haha nĩ wagũkũ ndũrĩ na thĩna rĩrĩ o sawa Eh, Eh, eh. Gũkũ nĩ taraji ndoka na na eh, ona nĩ karaji tũmaĩ ndĩranyua haha ona nĩkĩo no gũikũrũkia ndĩraikũrũkia karĩa nyuire tũrĩa ndarĩa ranji Oi, kũnyua na kũrĩa na ũndũ ũmwe Nĩguo. ndakiuga rĩu ũrakĩmenya eh, nĩngenaga mũno gũcera gũkũ especially ingĩcera handũ ndĩrona hena interest Aha, nĩ ngoragwo interested okay. Eh, no menya wĩ wĩ mũruti wa biacara rĩ nĩ ugaga eh, if you see an opportunity you take care of it eh. Okay. na gũkũ rĩu gũkũ rĩ